Background am Gespréich. Gitt Iech presentéiert vum Fränz Auner. Gudde Mëtteg. Gudde Mëtteg. A bei mir ass d'Stater Buergermeeschtesch an DP-Deputert Lydie Polfer. Gudde Mëtteg, Madamm Polfer. Gudde Mëtteg, Här Auner.
Dir sidd 1982 fir d'éischt Kéier Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg ginn. 1999 war Paus, well Dir Ausseministesch gi sidd. Duerno, 2004, sidd Dir Europadeputéiert ginn. 2008 ass et dann nees an d'Stater Märei gaang, als Schäffin als éischt, ënnert de Buergermeeschtere Paul Helminger an duerno Xavier Bettel. An 2013 sidd der nees Buergermeeschtesch ginn. Deputéiert fir d'DP war Dir dann elo schonn 6 Mol zanter 1979. Ech hunn d'Rechnung gemaach, dat sinn dann 30 Joer Deputéiert, 5 Joer an der Regierung, 5 am EU-Parlament a 27 Joer Stater Buergermeeschtesch. Madame Polfer, Dir gitt dëst Joer nees mat an d'Gemengewahlen. Wat gëtt Iech déi Energie? Ech mengen, well all déi Saachen, déi ech gemaacht hunn, ech gäre gemaacht hunn, mer mat Freed gemaacht hunn an och, mengen ech, mat Engagement. An bon, Ech muss awer soen, ech hu mech net virgedrängt, mee ech sinn, wéi gesot, vu ville gefrot ginn a virun allem vun der ganzer Ekipp, mat där mer elo untrieden, fir eben derbei ze sinn. An dat huet mech wierklech ganz staark motivéiert an ech sinn dofir och ganz frou, mat där Ekipp an där ganzer Ekipp kënnen unzetrieden. Ech komm dorobber zréck duerno. Ech wollt awer e kuerz Wuert nach zur Wahlbedeelegung hunn. An der Stad ginn et laut Statec 128.500 Awunner 2022. Net dobäi sinn dann déi zéng oder honnertdausende Leit, déi hei schaffe kommen, mee net hei wunnen. An um Enn waren et 2017 bei de leschte Gemengewahle just 34.000 Leit, déi als Wieler ageschriwwe waren a just 27.000 hunn en Ziedel ofginn. Dat kléngt no réimesche Verhältnisser. Jo, sauf mat enger grousser Ënnerscheed, bei de Réimer, do hunn déi net dierfe matwielen, hei dierfe se matwielen. An et ass eben e Choix vun deene Leit, déi zwar d'Recht hätten, mat un de Wahlen ze participéieren, déi dat aus verschiddenen Ursaachen net maachen. Dës Kéier si jo d'Konditioune fir kënne matzemaache vill méi breet, et si keng Konditioune méi vu Residenz, Et kann also jiddwereen, a mir hunn der hei an der Stad 81.120, déi kënnten mat wielen. Vun deenen hu sech der awer de Moment eréischt 8.814 ageschriwwen. Dat ass also e bësse méi wéi 10 Prozent, 10,87 Prozent. Nach eng Kéier, firwat? Ech mengen, do sinn d'Ursaache ganz villfälteg. Et ass dacks, well se net laang hei am Land bleiwen. Laut der Étude préparatoire fir de PAG vun 2017, do geet ervir, datt am Duerchschnëtt d'Leit guer net laang an der Stad liewen. An dat ass och nach en Duerchschnëtt. An et si jo Leit, déi ëmmer hei liewen. Mee wann deen Duerchschnëtt esou niddreg ass, bei e puer Joer just, dann heescht dat, datt vill Leit just ee Joer hei sinn oder zwee. Mä Dir wësst, datt d'Stad Lëtzebuerg immens schnell gewuess ass an deene leschten zéng, fofzéng Joer. An do ass effektiv e groussen Turnover, iwwer 10.000 Leit kommen am Joer eran an et ginn der och nees eng ganz Rei fort. Dat mécht effektiv, datt déi nei Reegelung, datt ee keng Résidence, also keng Zäit muss hei gewunnt hunn, vläicht do dergéint spillt an deem Sënn, datt déi Leit sech nach net genuch, datt déi sech nach net genuch vun hei spieren. Mee. Och dat, ech mengen, dat dierf elo net e Reproche sinn. Ech mengen, dat muss ee respektéieren. A wann ech kucken, wéi besonnesch awer och déi Leit, déi vu baussen heihinner kommen, hei wunnen, wéi déi zefridden hei sinn. Ech krut virun zwou Woche krut ech nach e Präis vun de People's Award, also d'Leit, déi gestëmmt hunn, déi gesot hunn, d'Stad Lëtzebuerg wier déi bescht Stad, an där ee kënnt liewen. An Rtl hat viru ganz kuerzem och esou eng Ëmfro gemaat, a wou d'Stad Lëtzebuerg erausgaang ass als déi Gemeng an där et sech am beschte lieft. Bon, dat ass also iergendwéi, jo, jo, mee also Dir hutt se selwer gemaat an ech sinn do, jo. Perséinlech, mee jo, Dir hat et, ech hat et erwänt, d'Populatioun vun der Stad huet 128.500 Awunner, rezent. hat Paperjam gemellt, datt et och awer dausende Leit ginn, déi sech an der Stad umellen, mee net an der Stad wunnen. An Dir hat scho gesot, Dir wéilt dorobber reagéieren a streng dogéint virgoen. Hu mer och gemaach.
Hu mer och gemaach. Dat heescht, vun d'lescht Joer un, an dat och zesumme mam Parquet, well eis do Situatiounen opgefaang, opgefall sinn, wou Leit eeben Ugemellt waren an Zouesch an awer en fait net do gewunnt hunn. Wësst Der, wat ons dat besonnesch gewisen huet? Dat war, wéi mer all de Leit geschéckt hunn an der Pandemie, datt se kënnten hir Maske siche kommen, datt mer deen, datt se dorop, an da si ganz vill Saachen erëmkomm. Da si ganz vill vun deene Bréiwer erëmkomm an dat hu mer dann du genau ënnersicht. An zënterhier, also vu Januar d'lescht Joer un, kann ee sech nëmmen nach hei umellen, wann een entweder e Bail de location virweist oder wann ee vun engem Propriétaire an engem Haus ëmfaang gëtt, datt dee säin Accord dozou gëtt. A firwat maache Leit dat, Madame Polfer, sech hei umellen an der Stad an net hei sinn? Ben, aus, ech huelen un, aus verschiddenen Ursaachen, wahrscheinlech fir vun iergendeppes ze profitéieren, well soss wier jo keng, soss wier jo keng Ursaach. Hei seet awer zum Beispill d'Jessica Lopes vun der ASTI, Dir hutt no engem 100,7 Bericht iwwert deen Thema deklaréiert, et wier awer de Contraire, et wieren Immobilienagencen a Proprietären, déi sech d'Täsche géinge fëllen, andeems se vun de vulnerabele Leit profitéieren, déi sech dann hei géingen umellen. Mä ech mengen, et gi verschidde Situatiounen. Et ginn nämlech effektiv och Leit, déi anzwousch aneschters wunnen. Mir haten esou ee Fall, an dat war ee vun deenen, firwat datt mer do méi streng gi sinn, déi an enger aner Gemeng gewunnt hunn, mee déi wollte se net umellen. Déi hätten awer dee Moment all Rechter verluer. Et waren awer Leit, déi scho laang hei gewunnt hunn an och an där Gemeng gewunnt hunn, an déi waren dunn effektiv zu Bouneweg an engem Haus ugemellt gi vun enger Agence, awer rechtmässeg, an deenen hunn eppes dofir gesuergt. Dat. dierf net geschéien. Also och vu Säite vun de Proprietären. Dat ënner, dat ënner, un sech, jo, sinn ech d'accord. Wann esou eppes ass, da soll een dat mellen an dat muss ënnerbanne ginn. Madamm Polfer, ech kommen da rëm op de Sujet zréck, Gemengewalen. Dir sidd Spëtzekandidatin fir den 11 Juni mam Schäffen Patrick Goldschmidt. Viru bësse méi wéi engem Joer hat Dir nach keng Decisioun geholl. Mir hunn Iech jo permanent ëmmer gefrot, Dir hutt ëmmer eis vertréischt op méi spéit. Et huet een awer och an de Kulissen héieren an der Gemeng, datt Dir vläicht net méi wéilt matgoen. An dunn eréischt, wéi Är Parteikollegin, d'Familljeministesch Corinne Cahen, hire Wëllen ugekënnegt huet, offiziell, si wéilt bei de Gemengewale matgoen, du war Der op eemol awer decidéiert, matzegoen. Nee, et ass net genau esou, wéi et geschitt ass. Ech mengen, ech hunn effektiv gesoten, ech géing eréischt Enn dat lescht Joer, also am Dezember, soen, wéi mer eis géingen opstellen. An ech, an d'Madam, datt d'Madam Cahn bereet wier fir matzegoen, dat war mir och dee Moment scho bewosst. An ech muss soen, ech hunn dat och begréisst. Mir wollten eis awer, wéi gesot, breet opstellen. An déi Diskussiounen, déi hu mer effektiv bis Enn d'lescht Joer geféiert. An ech war du ganz frou fir um Enn vum Joer, esou wéi ech et gesot hat vun Ufank un, datt mer eis kënnten all zesummen, op där Lëscht weisen. Ech mengen de Pat déi Fro krut ech och gestallt, de Patrick Goldschmidt als mat mir zesummen als Spëtzekandidat. Ech mengen dat ass eng Tendenz fir duebel Spëtzekandidate Mann a Mann a Fra. Ech mengen bon, Ass dat net fir eng Relève? Pardon. Nee, ech mengen nee, well ween éischten an zweeten an drëtten a véierte gëtt, dat determinéiert jo net d'Partei, dat determinéiert de Wieler. An dat wësse mer dann den eelefte Juni owes. Hat Dir da gemengt, datt, wann d'Corinne Cahen dann eleng gaang wier, hat Dir ee Moment selwer Drock duerch, fir awer dann ëmmer matzegoen, virun engem Joer oder zwee? Oder waart Dir awer ëmmer determinéiert, wann. Ech hunn, wéi gesot, ech hat et och am Ufank vläicht ze fréi gesot, ier Der mer d'Fro gestallt hutt, mee also ech hu mech net opgedrängt, an ech, mee wéi ech gesinn hunn, datt all. all, an och d'Corinne Cahen, an ech sinn och ganz frou doriwwer, gefrot hunn a wollten, datt ech eben sollt matgoen an där Plaz, wou ech eben elo sinn. Dat huet mech natierlech, dat huet mech, dat huet mer, dat huet mech erfreet an dat huet mech, voilà, datt ech selwer mech gären an nach an Zukunft ganz gären asetze fir meng Stad dorun. Dorun ass net ze zweifelen, mee datt ech et ka maache mat der Ënnerstëtzung vun der ganzer Equipe, a wat eng, entschëllegt, ech wëll elo net hei Propagand, mee ech muss et awer soen, wat wierklech eng super Equipe ass, 13 Frae, 14 Männer, 8 Leit ënner 35 Joer. Ech hu gelies, datt d'Sozialisten dat vun hirer eegener Partei de Moment froen. Eh ben, mir hunn et Also ech sinn doriwwer ganz frou an ech hunn vill Engagement. Dir hutt et jo am Fong gesot, Dir sidd och gefrot ginn. Mä dat ass jo och wat d'Land geschriwwen hat, d'Wochenzeitung am Dezember. Et war nämlech net jiddereen awer begeeschtert vun der Kandidatur vum Corinne Cahen. Am Land stoung zum Beispill eng Simone Beissel, déi sech verdrängt gefillt hat doduercher, oder eng Héloïse Bock, déi och iwwregens elo net méi matgeet. Si war an engem Clinch mam Corinne Cahen, well si d'Présidence vu Servior huet missen ofginn, vun de Fleegeheemer. D'Corinne Cahen ass jo familljeméisseg, do soll et e Klinsch gi sinn. Dat heescht, do si Leit, déi iech awer gefrot hu fir matzegoen, fir awer Barrage ze maachen. Nee, wéi gesot, d'ganz Ekipp an och um Niveau, muss ech soen, wäit iwwer d'Ekipp eraus, och an der Gemeng a vu Leit, déi ech kennen, déi hu mech dozou encouragéiert an dat huet mer, Jo, dat huet mer engersäits Freed ginn, mä dat huet mech encouragéiert. Ech mengen, jo, bei eis sinn zwee Leit, déi elo net méi matginn, an ech sinn och wierklech, dat deet mer leed, well mir hu ganz, ganz gutt zesumme geschafft, mä bei der csv op der Lëscht ginn der och zwee net méi mat. Dofir, ech mengen, dat sinn Décisiounen, déi d'Leit individuell huelen an déi ee muss respektéieren. Also, ech mengen, Dir hutt déi Fro och schonn deelweis beäntwert, déi ech elo nach wollt stellen, fir sécher ze sinn, wann Dir Éischt gewielt gitt an der Stad an d'DP ass erëm am Schäfferot, ma Dir hätt Mandater fäerdeg bis 2029, egal wéi. Also Dir hutt elo zwéi Saache gesot, déi mer immens vill Freed géinge maachen, datt ech, datt mer als Partei an der Situatioun wieren, nee, fir d'éischt muss een als Partei, dat ass dat Allerwichtegst, als Partei, also d'ganz Equipe muss eeben esou gewielt ginn, datt mer an der Situatioun sinn, datt mer kënnen, versichen an enger Koalitioun mat engem Koalitiounspartner nach eeben do ze sëtzen. An dann, wann ech dann éischt gewielt wier, an da géing ech mech och driwwer freeën, well dat ass e Vertrauen, wat ee vun de Bierger kritt, an dat ass dat Allerwichtigst, natierlech géing ech dann dee Posten unhuelen an en och esou laang maachen, wéi ech wierklech deen Engagement an déi Freed hunn, fir dat ze maachen. Voilà, dann ass déi Fro beäntwert. Nächst Fro, Madamm Polfer, Gitt Dir dann erëm mat an d'Chamberwahlen am Oktober? Ech mengen, dat kann ech Iech à ce stade net soen. Déi Décisioune sinn net geholl, well Dir wësst, all Partei huet gesot scho laang, et soll e Schluss sinn mat den Doppelmandater. Bis eloen awer hu se all et net fäerdeg bruecht, fir dat ëmzesetzen. Ech ka just soen, wann dann dat Resultat kéim, wat Der elo virdrun gesot huet, wann dat géing kommen an ech misst wielen, Da géing ech wierklech d'Gemeng wielen. Gesitt Dir an, datt et Kritik gëtt, datt effektiv, wann een déi duebel Mandater huet, datt een de lokalen Interessi riskéiert iwwert dat vum Land ze setzen aner engersäits, an anerersäits de Virworf och gemaach kritt, datt een d'Aarbecht an der Chamber vernoléissege kann? Dir sidd kritiséiert ginn, fir ebe wéineg. Prise de parole entzoe, keng Questions parlementairen, oder bal keng, oder datt Der keng Rapporte maacht fir d'Gesetzer. Wat äntwert Der där Kritik? Ech mengen, d'Aarbecht, déi een an der Chamber leescht, déi ass villfälteg. Et ass normal, datt een deene méi Jonken an der Fraktioun effektiv méi zu Wuert komme léisst. Ech mengen, déi musse sech nach méi, déi musse sech eeben och nach méi behaapten. Ech kann nëmme soen, ech hunn déi Aarbecht an der Chamber net nëmmen ganz gewëssenhaft gemaat, mee ech mengen ech konnt a villen Projeten daat erabréngen waat déi Leit, an daat sin net nëmmen eleng ech, daat sin all déi Buergermeeschteren déi an der Chamber sen, an dofir ass et wichteg daat déi Experienz an der Chamber ass wou mer konnten eben Gesetzer wierklech beaflossen, datt et net nëmmen Texter sen, déi op engem Büro geschriwwe gi sinn, mee datt déi Texter effektiv gekuckt gëtt, wéi kënnen déi sech an der Realitéit vun de Gemengen an eist Land, ganzt Land, dat si Gemengen, an dofir ass déi Experienz immens wichteg, wann éiere, wann éiere sollten d'Doppelmandater iergendeng Kéier ofgeschaaft ginn, da muss séchergestallt ginn, datt déi Experienz vun deem, wat d'Leit, déi an de Gemenge sinn, Buergermeeschteren a Schäffen, datt déi iergendwou am legislative Prozess zréckbehale ginn, soss riskéiere mer ganz oft niewent der geliefter Realitéit vun de Leit ze sinn. Madame Polfer, Dir hat déi Jonk erwähnt. Lo an der Chamber kéint een deenen dann duerchaus méi Plaz ginn. Sot Dir, firwat dann net op Gemengenniveau? Et gi och Stëmmen an der DP, déi mengen, et wär Zäit fir e Wiessel un der Spëtzt vun der DP an der Stad. Mä wéi gesot, ech hu mech net opgedrängt, mee et ass de Bierger, et ass de Bierger, deen decidéiert, wien Éischten, Zweeten, Drëtten, Véierten ass. An datt mir deene Jonken eng grouss Plaz maachen, wéi gesot, an dat hunn ech gesot, den aacht vun onse Kandidaten hunn ënnert 35 Joer, an dat si gutt Kandidaten, dann hutt Der déi vun engem Wéi soll ech soen, Mëttelalter, zwëschen de 35 a méi. Jo, ech gehéieren, ech sinn dat Eelst op der Lëscht. Mee mäi Gott, ech mengen, dat hunn ech eebe gespiert vu ville Säiten, datt déi Experienz eeben och wierklech gefrot ass. Madamm Polfer, Madamm Polfer, Dir gitt och gelueft fir déi Erfarung, déi Der hutt. D'Dossieren an der Stad géingt Der gutt kennen, héiert een ëmmer erëm. Mee dat ass awer och dann zweeschneideg, well Dir gitt och gläichzäiteg dofir kritiséiert, well Dir eben, wéi et heescht, an all Dossier wëllt dobäi sinn, matkréien, also Stéchwuert Micromanagement. Ech weess net, wat een do versteet ënnert Micromanagement, well déi Dossieren, déi Dossieren. Dass ee probéiert alles ze kontrolléieren an doduerch op Saache bremst. Nee, do wou ech Responsabilitéit muss matdroen, versichen ech effektiv, wann ech gesinn, datt eppes wat ons presentéiert gëtt, net de Besoinen entsprécht oder net richteg leeft, jo da ver da versichen ech meng Stëmm do mat anzebréngen. An ech sinn och ganz frou, datt dat och ganz oft geléngt. Ech mengen zum Beispill, mir hätten deen dee dee grouse Projet vum CGDIS, dat heescht fir national eist Pompjeeswiesen z'organiséieren, mengen ech, hätte mer net esou iwwert d'Bün kritt, wann net déi Zesummenaarbecht zwëschent deem Moment dem Innenminister, dem Dan Kersch, an mir, also ech eben als Buergermeeschter vun der Stad, mat deem eenzege richteg professionell opgestallte Pompjeescorps, hätte mer net esou iwwert d'Bün kritt. An ech kënnt där Beispiller nach soen. Awer dat ass ni am Intérêt vun enger Gemeng, dat ass am Intérêt vun de Bierger, well d'Gemengen vertriede jo am Alldag eben d'Bierger. Madamm Polfer, ech huelen dann elo och d'Beispill vun der Mobilitéit, d'Vëlosweeër. Et ass bal ëmmer eréischt no Joren Drock vu Cyclisten, vun Aktivisten oder vun deene Gréngen, datt Dir dann nei Vëlosweeër gréng Lut ginn, gitt. Dat kann ech net esou gesinn, well ech mengen, ech soen hei näischt Extraes, mee déi gréng haten 12 Joer an der Stad Lëtzebuerg de Verkéiersschäffen, dat war den Här Bausch an dat war d'Madamm Tanson. Ech mengen, an deene leschte sechs Joer, wou de Patrick Goldschmidt d'Responsabilitéit war, si méi Kilometer Vëlospiste gebaut gi wéi an deene Joren virdrun. Firwat dauert et awer heiansdo esou laang? Mee well et oft, an ech ginn lech och ee Beispill dovun, well et oft ebe mat Aarbechten ze dinn huet, déi net eleng mir bestëmmen. Mir hunn zum Beispill déi Vëlospist laanscht de Boulevard Prince Henri. Wa mer déi vun uewen, dat heescht vun der Avenue Presbytère, laanscht de Park, laanscht de Park, well eist Zil ass, d'Vëloen aus dem Park erauszehuelen, wéinst de Piétone, wéinst de Foussgänger. Ech mengen, dat gi Situatiounen, déi net ëmmer glécklech sinn. Mir hunn also geplangt, eng Vëlospist laanscht de ganze Prince Henri, vun uewen bis ënnen an d'Avenue Marie-Thérèse. Dat hänkt awer elo zesumme mat Aarbechten, déi vun dem Creos gemaach ginn, fir d'Elektricitéit laanscht de Park eben ganz staark ze verstärken, net fir engem op den Nerv ze goen, mee fir ganz einfach déi Capacitéiten ze hunn, déi mer an dëser Stad, wou esou vill Aarbechtsplaze sinn. Wann dat also gemaacht ass, da wäerte mir vun uewe bis ënnen déi Vëlospist laanschtféieren an dann hu mer e grouse Schrëtt gemaacht, fir eben och do nach, Den Velosfuerer geséchert, wierklech geséchert, kuckt wéi den ieweschten Deel gemaacht ass ze ginn an fir och dem Foussgänger eng besser Situatioun am Park ze garantéieren. Dat ass elo nëmmen ee Beispill, ech kënnt iech elo all déi Stroossen opzéien. Natierlech, mir kënnen déi net all erwänen, mee et gëtt awer ëmmer erëm kritiséiert vu Cyclisten, wéi geféierlech et op ville Plazen an der Stad nach ëmmer ass. An ass dat net, well Dir awer och als Gemeng ëmmer nach wëllt den Auto bäibehalen an der Stad? Ech huelen als Beispill och d'Rue du Fossé an der Uewerstad, dat ass déi, déi laanscht de Knuedler féiert bis op d'Theaterplaz. Déi ass jo fir d'Autoen u sech scho ganz zou, mee se ass net zou. Do fueren nach ëmmer Autoen an net just Ambulanzen oder Liwwerer. Mä en principe, en principe wier se zou. En principe. Mee firwat ass se dann net wierklech zou? Nee, nee.
Do kommen ech elo op eppes, wou ech och nees kengem ze no wëll trieden, mee se ass esou reglementéiert, datt en fait nëmmen déi Leit kënnten derduerch fueren, déi eeben als Urainer sinn. A wee kann dat kontrolléieren? D'Police.
Merci.
Voilà, mir sinn awer déi, déi effektiv den Rue du Fossé vun uewen ënnen, d'Vëlospist esou sécuriséiert hunn. Kënnt derbei, datt de Moment, dat weess jo, an dat gesäit jiddwereen, eben d'Aarbechten nach um Knuedler amgaang sinn a wou d'A an d'A aus eng ganz Rei Camionen do erop an eroffueren. well eben dat muss fäerdeggestallt ginn, wat ech da jo hoffen, datt bis den 22. Abrëll e groussen Deel dovu fäerdeg ass. Mir fueren, an dat ass ganz sécher, wa mer dann iwwer Mobilitéit solle schwätzen, ganz gären. Mir brauchen, mir kënnen net den Auto aus der Stad, ech mengen d'Awunner an der Stad, mir hu 70.000 Autoen ugemellt, déi Leit, déi wunnen doheem, déi brauchen eben hiren Auto fir dat eent oder dat anert. Mee et ass awer kloer, datt mat all Trafic, dee mer kënnen op d'Douce Mobilitéit eriwwerhuelen, sief dat iwwer Foussgänger, sief dat iwwer Vëloen, datt mer dat mussen encouragéieren a wäerte mer och maachen, fir och an de Quartieren besser Konditiounen ze schafen. Hei geet Rieds vun deem Mobilitéitsplang, dee Dir jo mam Mobilitéitsschäffe Patrick Goldschmidt ausgeschafft hutt. Do war och eng Biergerbedeelegung. Wou bleift dann dee Mobilitéitsplang do dru? Wat soll mat deem elo geschéie genee? Mä dee soll ausgeféiert ginn, mä dee soll eben elo nach, an ech mengen, Dir wësst, mir sinn haut de 25. Mäerz, mir hunn, deen ass, deen ass effektiv an dräi Biergerbedeelegungen ausgeschafft ginn, fir d'éischt och eng Frod, an do kënnt ganz kloer dat eraus, engersäits dee Wonsch, No méi Rou an eise Wunnquartieren, an dat wäerte mer maachen, mir wäerte versichen, deen Duerchgangsverkéier, deen a verschiddene Wunnquartieren nach ass, sou wäit wéi nëmme méiglech erauszehuelen, quitte datt d'Leit, déi am Quartier wunnen, awer nach ëmmer musse kënne bei hir Haiser kommen. Dee Mobilitéitsplang, deen ass engersäits op d'Stad Lëtzebuerg als solch, mee déi kann awer nëmmen, iwwert d'Land an deen geet dozou, deen ass dofir koordinéiert eben och mam nationale Mobilitéitsfong. Well wou kënnt eise Problem hier? Dee kënnt jo net hier, mir sinn elo haut entretemps schonn 133.000, dee kënnt net vun deenen 133.000 Leit, dee kënnt vun deenen iwwer 130, 40.000, déi all Dag an d'Stad kommen, well se hei hir Aarbechtsplaz noginn. An do musse mer fäerdegbréngen, esou wäit wéi méiglech déi erauszehalen, Oder se iwwert den, am, iwwert den ëffentlechen Transport eranzekréien. Dat ass eppes, wat Der scho laang och ëmmer gefuerdert hutt, méi Parkingen. Mee Dir hutt och net just Parkinge ronderëm d'Stad ëmmer wollen ausbauen, mee och an der Stad. Dir wëllt awer och, Dir hutt et gesot, d'Autoen och an der Stad behalen. Kritt een dat ënnert een Hutt bei ëmmer méi Awunner, Vëlo, Foussgänger, Autoen? Nee, mee déi Parkingen, mir sinn déi éischt déi Park and Ride gemaat hunn ausserhalb der Stad oder um Rand vun der Stad, op dat am Ufank op den deen éischten dat war den de Bouillon, dat war de Bouillon déi hu mir gemaat an déi Parking périphériques déi sinn essentiel fir eben deen Trafic dee vu baussen erakënnt an déi komme jo net eran fir ons fir ons eppes schlecht, déi kommen eran, well se hei hir Aarbechtsplazen hunn, dat ass also e ganzen Deel vun der Entwécklung vun onser Stad, mee déi Leit, déi an der Stad wunnen, déi sinn, lo soen ech mol eppes, wat ech net genau weess, méi wéi Dir an ech, mir hunn awer en Auto, quitte datt mer encouragéiert ginn, en net all Dag fir egal wat ze huelen, mee et hält een en. Ma eben! Ma genau dat wëlle mer jo, genau dat, iwwerall do, wou een et kann iwwer d'douce mobilitéit, dat heescht zu Fouss oder mam Vëlo maachen, soll een dat maachen. Madamm Polfer, dat ass wierklech eng Fro vu Landesplanung. Dorobber wollt ech och zréckkommen. Mee fir bei der Mobilitéit nach ze bleiwen, well da si mer séier och beim Logement a bei der Ekonomie. Wéi eng grouss Projeten, déi se, sinn da elo nach virgesinn? Fänke mer ebe mat der Bréck do, Vëlosbréck Cents beim Schaff iwwert dem Neiduerf. Gëtt déi da elo gebaut an gëtt et nach? aner Pläng fir aner Brécken, ech denken zum Beispill un déi vum Lampertsbierg Richtung Bammbësch, Richtung Briddel, sou wéi den Interesseveräin Lampertsbierg et freet. Mä ganz genau, souwuel deen een ewéi deen aneren. Dat heescht, déi, déi, déi vum Cents, déi, déi vum Cents, déi ass jo, an wat de Plang ubelaangt, wat d'Autorisatiounen ubelaangt, souwuel vun dem Gemengerot vun der Stad Lëtzebuerg wéi vum Ministère de l'Environnement, déi leie vir an déi wäerten elo Gebaut ginn. Dann déi aner, déi vum Lampertsbierg eriwwer an de Bambësch, mat awer eng Verbindung ënnen zu deem ganz neie groussen, schéinen a flotte Wunnquartier Villeroy-et-Boch. Do kënnt also e Lift, deen ënnen dee Quartier mat uewen dem Lampertsbierg wäert verbannen an dann awer och, iwwert eng Weiderféierung vun der Bréck bis déi aner Säit an de Bembësch. Dat ass alles an der Planung, hu mer och schonn den Optrag gi fir déi Etüden ze maachen. Dat setzt jo och da viraus, datt um Lampertsbierg d'Mobilité douce gutt géing funktionéieren. Bon, den Äre Parteikolleeg, den Educatiounsminister Claude Meisch huet jo schonn d'Lycéeë bëssen ofgebaut, dann ass jo scho bësse manner Bustrafic um Lampertsbierg. Par contre, da gëtt vill Kritik wéinst dem Réaménagement vun der Rue Pasteur. Also do. klappt jo iergendwéi nach ëmmer net gutt tëscht Autoen, déi nach ëmmer kënnen do fueren, an de Vëloen an de Piétonen. Dat ass, do huet ee probéiert alles rëm, wéi gesot, an een Triichter ze kréien. Nee, éischtens sinn d'Schoulen nach net verschwonnen. Net ganz, mee ofgebaut e bëssen. Net nëmmen net ganz, net nëmmen net ganz, déi gréisst sinn nach all do. An eeben esou laang, esou laang eeben déi Schoulen, quitt datt se geplangt sënn, fir elo anzwousch aneschters ze kommen, souwuel de Lycée du Centre, Bah, de Vauban, deen ass och, mee deen ass elo leider, sinn awer nees neier dran. Jo, et ass eeben de Lampertsbierg ass leider, enfin leider, de Lampertsbierg ass nach staark eeben vum Schülertransport belaascht. Sou wéi et elo de Moment an der Avenue Pasteur fonctionnéiert, kréien ech awer nëmme gutt, kréien ech nëmme gutt Echoen dervun, jo, mir hunn et missten upassen. Déi éischt, dat war, dat war net, obscho mer dat alles mat dem Syndikat och duerchgeschwat haten, mee wéi gesot, et muss een och kënnen, wann eppes net esou klappt, wéi et ass, da muss een esou schnell wéi méiglech et kënne verbesseren. Mobilité douce, vläicht net an der ADN vun enger DP gewiescht, oder Dir waart an de Kannerschuh, mécht ee Feeler, Ier et. Nee, nee, pas du tout.
A wann ech kucken, déi Membere vum Schäfferot, da sinn der awer do eng ganz Rei, déi, déi bal alles an der Mobilité douce maachen. Eng, déi um Lampertsbierg wunnt an eng, déi, an een, deen um, um Belair wunnt. Also mir si ganz, ne? A mir, mir, also ech kucke mer a menger nootster Famill, mee do gëtt bal alles iwwer d'Mobilité douce gemaat. An ech wëll och fir meng Kanner, hir Frëndinnen a meng Enkelkanner déi beschtméiglech, eeben sécher Konditiounen, fir ons Wunnquartiere mateneen ze verbannen an eben och de Stadzentrum. Wa mer an deem Secteur nach sinn, ech bleiwen derbäi, an dat ass dann effektiv, wéi gesot, schonn eng Iwwerschneidung mat der Fro vun der Landesplanung, fäert Dir net méi Stau am nordwestlechen Deel vun der Stad, wa bis déi nei Uertschaft Ëlmen bei der Kap da bis bewunnt gëtt vun dausende Leit? A wéi Der gesot hutt, och Villeroy a Borde kommen nei Awunner, do wäerten der awer och erëm mam Auto fueren. Dir hutt jo gesot, d'Leit hunn awer nach ëmmer en Auto. Dat gëtt jo ëmmer méi, ëmmer méi Drog aus dem Nordwesten. Dir hat, wann ech mech net ieren, an den achtzeger Joren och eng Kéier dofir plädéiert, de Verkéiersproblem ze léise mat enger Réngautobunn ronderëm d'Stad. Also dat, ech hunn mech an den achtzeger Joren hunn ech mech dervun, derfir agesat, datt eben d'Autobunnsnetz, dat vun der Belsch kéim, net misst fir an Däitschland ze fueren, iwwert d'Place de l'Etoile fueren, de Boulevard Joseph-II erop. Dat war bis Enn achtzeger Joren de Fall. an dat hunn ech mech an Dank eben dem Marcel Schlechter, ass du d'Ëmgehungsstrooss vun ënnen aus dem Süden eriwwer bis an Däitschland gemaach, géingt, an dat gëtt net méi oft genuch gesot, géingt den enorme Widderstand vun dem Mouvement écologique, vun der, vun der grénger Partei. Wa mer dat do net hätten haut, stellt Iech dat vir, wa mer net den. d'Ëmgehung ënnen am südlechen Deel bis an op Esch hätt, also euh, bis op Mee wéi gesot, op Tréier hätten, dat wier jo, dat wier iwwerhaapt net méi ze maachen. Mee An fennt Dir och net, dass am Nordwesten awer dann e Problem entsteet, wann ee wëll Auto an alles Dat war, ënner dat den Hutt ass dee kréien? Moment, mee net vun, net vu mir, mee euh, dat ass versicht ginn eh an den achtzeger Joren, fir ze kucken, fir do eng euh, Verbindung euh, ze maachen. Dat war jo déi ganz Diskussioun an, an net nëmmen Diskussioun, wierklech Konfliktdiskussioun och mat der Autobunn an den Norden. déi alt nees vun deenen nämmlechten, an ech muss soen, de François Bausch war ganz éierlech, wéi e se ageweit huet, wou en awer gesot huet, hie wier deen, deen am meeschten dergéint gekämpft hätt, fir eben déi Verbindung an den Norden ze maachen. Mee wa mer déi net hätten, déi Leit, déi effektiv all Dag kommen dovun erof, dat wier deenen hiert Liewen awer méi schwéier, awer wierklech vill méi schwéier goen. An et kann ee sech haut am Fong net méi Virstellen, mee ech kommen op Elmen zréck, jo, wann een esou grouss Wunnquartieren op eng Plaz mécht, wou awer net direkt un den ëffentlechen Transport gutt ugebonnen ass, jo, dat riskéiert d'Situatioun dohinner, wou déi Leit komme fir hir Aarbechtsplazen ze fannen, effektiv ze. ass op alle Fall net besser ze maachen. Seet d'Lydie Polfer. Et ass e bëssen kuerz no hallwer enge, mir maachen nach eng kuerz Paus a mir bleiwen nach e bësse bei der Mobilitéit duerno.
Background am Gespréich. Mam Lydie Polfer, Stater Buergermeeschtesch an DP-Deputéiert. Mir hate virdrun iwwer Mobilitéit vill Rieds a schonn iwwer Landesplanung. Ech kommen elo erëm, ech fokusséiere rëm méi eeben op dat Lokaalt, Gemengewalen oblige. Viru bal engem Mount war en déidlechen Autosaccident am Neiduerf. Doduerch gouf d'Diskussioun iwwert d'Sécherheet op der Strooss relancéiert. De Patrick Goldschmidt huet och schonn dorop reagéiert, de Mobilitéitsschäff vun Äre Parteikolleeg. Mee et ass een nach net zu enger politescher Conclusioun da lo komm. Am Endeffekt soll een queesch duerch d'Stad Drëscherzonen zéien oder éischter an den Entréeë vun de Stied, vun der Stad, iwwerall wou 90 km/h ass, erof op 70 mol, fir eng Verlangsamung ze maachen. Wat sot Dir, Madame Polfer? Ech wëll fir d'éischt soen, datt ech mengen, datt déi Diskussioun, déi ronderëm dat Accident an dem Neiduerf war, onubruecht war, well op all Fall déi Donnéeën, déi, déijéinenen, déi, déi mir hat, déi mir hunn, well mir hu jo e Radar an der Entrée vun, vum Neiduerf an dann eng Verengung, Wann een déi gesäit, da gesäit een, datt an där Zäit, an et steet zwar keng Nummer do, mee en Auto mat enger enorm héijer Vitess do komm ass. Dat passt u sech net bei dat. An deen Dossier ass elo bei der Police a bei der Justice an ech gi mol dovun aus an ech géing hoffen, datt do géingen, aner Erklärunge kommen, firwat datt dat do geschitt ass. Bon, dofir war et ganz onubruecht, dat do am Zesummenhang mat där allgemenger, déi zwar, déi kann ee féieren, mä fung de Gras net op deen do Accident, well ech mengen, dat sinn aner Ursaachen, déi do derhannert sënn an déi näischt mat 30 oder 50 oder 70 oder 90 ze dinn hunn. Et muss ee bedenken, datt de Moment, de Moment 73,9 Prozent vun onse Stroossen hei an der Stad sinn op 30. Sinn op 30. Dat hänkt, dat sinn elo d'Zuele vun de Stroossen, well mir haten jo där do Diskussiounen. Wann een elo d'Kilometeren nëmme kuckt vun de Stroossen, déi am 30 sinn an esouguer nach drënner, da si mer bei 53 Prozent. Mee egal, iwwer d'Hallschent vun de Stroosse si mat 30 an esouguer nach manner, 20. De Problem do ass och nees, well dat soen d'Awunner an all de Quartieren eis, Wat ass de Problem? De Contrôle? Jo. Dat ass nämlech einfach, dat ass nämlech einfach esou eng Dispositioun ze maachen an och nach mat Verengunge viranzefueren, wat mer maachen. Dat ass jo dann eben déi aner Fro, ob een net schonn et méi komplizéiert mécht, fir kënnen esou an eng Uertschaft eranzerasen. Mee déi grouss, déi grouss, ma eben, mee dat ass, mir hu gefrot, mir hu gefrot an dat ass noze, also mir hunn déi Bréiwer jo Mir hate scho gefrot virun e puer Joer, fir ebe Radare fir Radaren op de Val de Hamm ze hunn, well dat ass och esou, dat sinn national Stroossen, dat si grouss national Stroossen, déi an d'Stad erafueren a wou effektiv. Spillt Dir do erëm de Ball bei de grénge Minister François Bausch? Dat huet näischt mat Ball ze dinn. Dat huet näischt mat Ball ze dinn. Dat huet mat Kompetenzen ze dinn. Op der nationaler, op enger nationaler Strooss kann eben nëmmen d'national Autoritéiten. Mir hunn also dat gefrot virun zwee Joer, fir do Radaren ze kréien, awer Richteg, Radaren. Mir kruten dat, mir kruten dat och. Mir hunn dat och elo, mir hunn dat an der Neiduerfer Strooss gefroten, well dee Radar, dee mir hunn, ass einfach, deen hëlt einfach d'Vitess op, mee e kann net hannendrun sanctionnéieren. Mir hunn elo mol national Stroossen an der Stad, déi een an enger anerer Grousstad sech net kéint virstellen, wéi d'Avenue du Bois um Lampertsbierg oder Ech vergiesse lo eng, jo, d'Tréierer Strooss fir de Jakobswee virop op den Cents. An do kënnt Dir näischt maachen, do kënnt Der kee Shared Space maachen oder Obstaclen maachen. Dat sinn national Stroossen. Op nationale Stroosse kënne mir näischt maachen ouni d'Autorisatioun. Ech ginn Iech e lescht Beispill, leider e schlecht, Am Rollénger Gronn hu mer eng Schoul, Dat ass och eng national Strooss. Do wollte mer, hu mer an e bësse méi wäit, 100, 250 Meter méi wäit, hu mer de Foyer scolaire, hate mer gefrot, eng, hate mer gefrot, en eng dréssiger Zone do ze kréien. Bis viru fënnef Joer war dat iwwerhaapt net méiglech. Mir kruten dat awer elo net autoriséiert ënnert der. Ënnert dem Argument, déi wier ze laang. An Dir sidd net der Meenung, Madame Polfer, dann, datt een awer manner Autoe soll hunn a méi Wunnengen, do wou d'Aarbechtsplaze sinn? Okay. Mee natierlech, mee natierlech. Mee d'Aarbechtsplaze sinn nun eemol hei an der Stad. Dat ass och esou gewollt deelweis. 168.000 Aarbechtsplazen, déi hei an der Stad sinn, fir 133.000 Awunner. Huelt d'Kanner ewech an déi déi Leit déi net méi schaffen, da gesitt der wéi vill Leit all Dag an d'Stad kommen fir hei ze schaffen. An dat ass eise grousse Problem. Awer och d'Ursaach vun eisem Wuelstand, dat ass awer och wouer. Ech kommen zréck op d'Landesplanung, mee well mer bei der Sécurité routière waren, kommen ech elo bei d'Sécurité tout court. Dat war och elo erëm en Thema, ëmmer nees, säit Joerzéngten. Elo si Wahlen an da gëtt erëm elo iwwert d'Heescherten Geschwat, DP-CSV-Schäfferot, Den DP-CSV-Schäfferot wëll elo d'Heescherte verbidden. Dat ass dann iwwer mat Thema am Gemengerot an Dir hutt schonn probéiert mam CSV-Schäffe Serge Wilmes ze organiséieren, wéi dat soll goen, mee dat ass Iech iergendwéi net gelong, geet aus de Medieberichter eraus. Wie soll dat, wie soll een d'Heescherte da verbidden? Nee, éischtens kann een ons net virwäerfen, dat hei wier wéinst Wale, well dat hei ass en Thema zënter Joren. Zënter Joren ass dat en Thema an besonnesch ass et, et geet hei jo net, et geet jo hei net ëm dee Mënsch, deen duerch d'Liewen, wéi et eben heiansdo schlecht spillt, bemol an eng schwiereg Situatioun komm ass. Et geet hei ganz kloer ëm d'organiséiert Mendicitéit, wou hannendrun Mënschenhandel ass. Dat wësse mer jo. Mir haten d'lescht Joer am Summer, wou op eemol an engem Dag 60 Leit debarquéiert goufen, déi fir eeben ze, fir, fir eeben do ze marschieren. An dat ass, et mir, loosst mech, fir d'Leit mussen verstoen, dat ass elo schonn vum Code pénal verbueden. Dat ass ganz kloer, datt de Mënschenhandel déi op d'Mendicitéit ubelaangt, verbueden. Et geschitt awer näischt. An ech muss soen, gëschter an der Chamber hate mer mat der Beoptraagter vun der Europäescher Unioun iwwert d'Traite des êtres humains en Aussproch, an do huet ee héichrangege Personnage aus dem Sozialberäich gesot, wann ech Mënschenhändler wier, Da géing ech mer eng Filial hei zu Lëtzebuerg maachen, well hei weess ech, datt mer näischt geschitt. Dat weist effektiv, a genau dat ass d'Problematik, well mir haten dat do jo schonn am Gemengereglement zënter 2015 an et steet am Code pénal, och déi Madamm, déi gëschter bei eis war, huet ons gesot, datt vun 2018 bis haut nëmme véier Mol, véier Mol eben dat versicht ginn ass do an datt just eng Condamnatioun komm ass. an 5 Joer. Dass schwéier ze beweisen, seet jo och d'Police, elo soen och d'Justiz. Mee geit Dir do net awer all dann d'Heescherten an een Dëppen? Also ech kennen der selwer ganz vill, déi definitiv net der organiséierter Kriminalitéit zougehéieren. Dat si wierklech, wéi Der och erwänt hutt, Leit, déi einfach Schicksalsschléi haten an déi och keen Daach iwwert dem Kapp hunn. Absolut.
Mir wëllen näischt duercherneen geheien a mir wëssen déi, an ech mengen d'Stad Lëtzebuerg huet esou eng grouss Panoplie vun Opfangstrukturen, wou mer deene Leit kënnen hëllefen. An ech mengen, et muss ee wierklech deene Leit, déi am, deenen et net gutt geet, deenen hu mir, Op eng méi würdeg Aart a Weis kënne mir deenen hëllefen a wëllemro. An ech mengen och net, datt d'Police iergendwéi géint déi do. Hei geet et ganz kloer géint d'Mendicité organisée. A firwat hu mer et dann elo esou allgemeng gemat? Mee well d'Police mat der Justice eis dann ëmmer seet, Jo, mee dat ass schwéier ze beweisen, datt se organisé sinn, well si sëtze jo eleng do. A ben, fir däi Argument net méi gëllen ze doen, hu mer dat dann eeben elo aus. Mee mir si jo net déi Éischt. Dikrech, Ettelbréck, Dikrech, e sozialistesche Buergermeeschter, dee seet, deen dozou steet. Dofir, hei ass e Problem. An soulaang net versicht gëtt, uerdentlech an respektvoll mat de Leit un sech virzegoen, mee géint déi Machenschaften virzegoen, mengen ech, kréie mer dee Problem do net an de Grëff an e gëtt ëmmer méi schlëmm. Dat ass jo de Problem. A wien mécht dann eppes dergéint? D'Justiz probéiert jo. Mee Dir hat och awer, Dir sot, datt Der och wëllt deenen aneren hëllefen op mënschewürdeg Aart a Weis. Mee Dir hat awer och virun zwee Joer hei op dëser Plaz als Invitée vun der Redaktioun gesot, Wat mir méi offréieren, wat der méi kommen. Ma richteg, ma richteg, ganz richteg. An ech kann dat, an ech kann dat jo elo nëmmen nach. Mee dat heescht, an deem Saz heescht et jo, datt Dir de Leit awer net vill ubitt dann. Ma nee. Firwat maacht Dir net, pardon, just fir eng Kéier ze erklären, et gi jo aner Programmer, a wann ee kuckt, datt jo no Joerzéngte gëtt ëmmer erëm iwwert d'Sécherheet geschwat an iwwert d'Heescherten, fuerchtbar Episode vu wéi Wierder benotzt gi si géint déi Leit. Mee et ginn och Stied wéi Helsinki oder New York, wou och Programmer si wéi Housing First, an et gesäit ee ganz kloer, Wann een hinnen en Daach iwwer dem Kapp gëtt, de Mënschen, dann huet ee manner Obdachloser an et huet een au passage manner Leit an Urgencen. Et ass eng sanitär Fro och an eng sozial Fro. Elo vermëscht Dir awer d'Problemer. D'Programme vun Housing First hu mir, d'Aides sociallen hu mir, vun deenen, déi op der Strooss sënn, an dat huet jo déi rezent. Nofroen, déi de vum Ministère de la Famille gemaach ginn, ass da jo ganz gutt gewisen, datt 24 Prozent vun deene Leit, déi effektiv op der Stroosse nëmmen hei vu Lëtzebuerg sinn, datt eben der eng ganz Rei vun deene kommen, déi heihinner kommen, keen, näischt hu, keen Wunnsëtz hei, keen Bezuch zu Lëtzebuerg hunn, mee déi versichen eben hei, an dat gëtt den Opruff och un d'Leit dobaussen, Jo, hei kréien se och, hei kréien se och, an d'Leit sinn sech net ëmmer bewosst, datt se domat kriminell Machenschaften stäerken an ënnerstëtzen. Jiddwerengem vun ons, wann een e Mënsch gesäit do op der Strooss sëtzen, deen deem et leed, a jiddwereen huet domat Matleed, mee dat ass jo genau awer d'Manéier, net vun en all, ech ginn Iech, also ech kennen se och, an ech kennen der ganz vill och perséinlech, net all, mee awer e ganz groussen Deel, an déi behuelen sech vis-à-vis vun de Leit op der Strooss och oft wierklech aggressiv. Aggressiv?
Aggressiv.
Hutt Der do Statistiken, dass dat méi schlëmm ginn? Jo, majo, natierlech.
Hutt Dir do Statistiken, dass et méi schlëmm ginn, déi Violence? Well d'Rapports annuelle vun der Police weisen, dass d'Delinquance, den Taux de délinquance pro Awunner also d'nämlech héich 2009 oder 2020 war. Jiddwereen, deen hei, deen den, deen den um Maart mol scho war, huet matkritt, an dat kréien ech all Dag an all Woch gesot, wou eben déi, awer déi gehéieren zu deene Banden, déi organiséiert sinn, de Leit noginn. A wem gi se no? Net dem. Dem jonke staarke Mann, mee se ginn deenen eelere Leit no, se ginn deenen eelere Leit no, Froen, maachen dann dono, maachen och nach de Portemonnaie op a si fort. Déi eng maachen dat, awer dat ass awer, dat sinn awer net déi meescht. Ma jo eben, dofir, mir, mir froe jo och net déi meescht, se solle géint déi eng do, mir wëllen, datt géint déi eng do, déi awer kloer, déi, déi, déi missten awer kloer kënnen identifizéiert ginn, datt dogéint eppes geschitt, net géint deene Mënschen, well fir déi Ginn méi respektvoll Aart a Weisen wéi d'Leit op d'Strooss setzen. Mir hunn, mir hunn fir se all kënne mir hëllefen an se kënnen sech un eis wenden. Dat, sou gesi mir effektiv eng respektvoll Manéier fir mat Leit ëmzegoen, déi a Misär sënn. Madamm Polfer, iwwert déi lescht Joerzéngte gekuckt, an dat geet jo wierklech iwwer Joerzéngten zréck, déi Debatt iwwert d'Sécherheet, et si Videoiwwerwaachungssystemer, bäikomm. Et ass ëmmer nees probéiert ginn, Leit och ze verweisen op aner Plazen. Et ass, d'Offer ass net besonnesch elo vill méi an d'Lut gemaach ginn, wat de Foyer Ulysse ugeet zum Beispill. Dat gëtt elo hoffentlech gemaach. Mee, mee ech, ech soe just, dat ass, et ass schwéier, dat elo auszedrécken, mee et gëtt jo säit Joerzéngte probéiert via méi streng sinn de Problem an de Grëff ze kréien. D'Platzverweis lait ass jo och komm, Dir huet Iech jo do och duerchgesat, Madame Polfer, an rtl, et gëtt probéiert gemaach ze ginn, RTL-Reportagë weise jo, mir hunn et jo verfollegt, an esouguer do wou et da gemaach gëtt, d'Riverain soen, mee dat funktionéiert awer net, et ass kee Wonnermëttel. Firwat Probéiert der net déi aner Approche, dass ee wéi gesot awer d'Offer méi grouss mécht an deene Leit méi hëlleft? Mee eis Offer ass riseg. Eis Offer ass riseg. Dofir hunn ech, dofir sot ech jo, also et huet een eppes gesot vum Mantel vum Saint Martin, et misst een deelen. Mee mir deelen eise Mantel all Dag, all Dag. Mir hunn enorm vill Opfrangstrukturen. Mee mat deenen, vun deene mer hei schwätzen, dat sinn, Opfangstrukturen. fir deene Leit ze hëllefen an déi Etüd, déi läit jo vir. Mir hunn zënter dräi Joer schaffe mer mat dem LISER zesummen fir den Observatoire social. Mir hunn all Zuelen. Eng Rei vun deene Leit, déi brauchen effektiv psychiatresch Hëllef, gesondheetlech Hëllef. Mir hu Better, mir hunn all Nuets Better fräi, Better fräi fir Leit kënnen, jo, mee dann.
Wann ech cliff, dann, mä mir versichen, mir versichen iwwer eise Service social, mir hunn, dëse Schäfferot elo huet 38 méi Leit an de ganzen, an de Volet social geschéckt, fir deene Leit ze hëllefen. Mee et kann een engem eppes offréieren, mee et muss een och nach et entgéinthuelen. An nach eng Kéier, mir sinn do an Et geet hei net ëm déi Leit, déi an duerch e Schicksalsschlag, deenen et schlecht geet. Et geet hei ëm déi organiséiert an wierklech kriminell Machenschaften, wou Leit vun deene Leit, well dat si selwer och nees Opferen, profitéieren. An dat ass vum Code pénal re. D'Madamm gëschter, déi eben do war, déi dat un, déi sot, Mir waren um Radar, Lëtzebuerg war nach net wierklech um Radar, mee. Hei um Lëtzebuerg gëtt et déi. An Dir wëllt also kloer, Äre Message ganz graff resuméiert, Dir wëllt, datt d'Police méi Moyen huet, méi Kontrolle mécht an d'Justiz méi haart duerchgräift an. Ass net nëmmen d'Police, datt d'Police an zesumme mat an mat ons an mat ons an dat ass net nei an dat ass net vun elo. Nach eng Kéier, ech wonnere mech, datt eben zënter, zu Dikrech hu se dat zënter zwee Jor, do do schéngt d'Welt eng aner ze sënn, do reegt kee sech doriwwer op, mee mir, Versichen einfach nëmmen hei, datt deene Leit do, well se ëmmer méi kommen, ech soen et nach eng Kéier, ech wier et, wann ech e Menschenhandler wier, da géing ech eng Filial hei opmaachen, well hei weess ech, hei geschitt mer näischt. Dat kann een dach net hinhuelen! Déi Leit, déi keen Daach iwwert dem Kapp hunn, sot Dir, kommen heihinner. Mee also ganz aarm Leit fanne keen Daach iwwert dem Kapp hei an der Stad, wéinst de Präisser. Mee antëscht sinn och vill Leit, Jonker, déi hei an der Stad opgewuess kënne sinn an déi sech keen Daach iwwert dem. Kappa an der Stad méi kënne leeschten. Ass de Begrëff Gentrifizéierung ass jo Iech e Begrëff? Merci, jo. Voilà. Maja, firwat baut Dir net méi Wunnenge wéi an anere Grousstied, déi abordabel sinn? Ma mir hunn enorm vill abordabel Wunnengen. A Prozenter? A Prozenter, mir hunn der 879. Ech wëll lech domat nëmme soen, do si mer. Dat ass dann a Prozenter, dat sinn Unitéiten. Jo, mee ech soen Iech elo d'Prozenter, hm? Jo. Dir wollt jo d'Prozenter. Mir hunn der 879, d'Société nationale des habitations à bon marché, dat sinn der jo awer och, déi hunn der, déi hunn der nettement, déi hunn der nettement manner, hm, déi zesumme mat der Société nationale des habitations à bon marché an de Fonds du logement hu mir der méi wéi déi zwee zesummen. Mir hunn an deene leschten, an deene leschte sechs Joer, iwwer 400 Wunnengen engersäits gebaut an anerer, déi am Gaang sinn, gebaut ze ginn, déi fäerdeg sinn, iwwer 400, iwwer 400! Ech menge mir si mat deem, wat mir zur Verfügung stellen, stelle mir iwwer 20 Prozent vun de Sozialwunnengen hei aus dem ganze Land. Dofir, natierlech, et wier besser, mer hätten der nach méi a mir kënnten a mir sinn am Gaang eis och, a mir sinn am Gaang, an dat sinn déi, déi an Constructioun sënn, de ganze Centre de mer, also ech kënnt der, a mir hunn der enorm vill, a mer hunn der enorm vill an Aussiicht. Mir mussen eis och deenen neien Demanden stellen, wéi Der ganz richteg sot. Et kommen an där Stad, wou esou villes schnell ännert, wou Leit heihinner schaffe komme fir dräi, véier Joer, muss mer méi där klenger Wunnengen, där klenger Wunnenge schafen, wou mer wëssen, datt e groussen Turnover geet. Alles dat ass bei eis um Radar a wäert nach méi gemaach ginn. Huele mer dann d'Stäreplaz zum Beispill, Wien ee Roland Bargren do a kommen do eben och abordabel Wunnenge fir Leit, déi net den décke Budget hunn.
Wéini datt do d'Baggeren wunne kann ech Iech net soen, well dat ass, dat hänkt vun den, mir hu jo eng éischte Kéier de PAP am Gemengerot ugeholl, do waren awer ganz vill Reklamatiounen, Déi wäert ech elo an deenen nächste Wochen a Méint héieren. An doropshins wäert dee PAP ëmgeännert ginn. Ëmgeännert ginn. Net manner Wunnengen, net manner Wunnengen, mee manner héich, aneschters organiséiert. Bon, ech mengen, dat halen ech deene Leit vir. Do kommen 600 Wunnengen an do mussen och en Deel eeben Logement abordabel kommen. Kritt Dir, Madame Polfer, als laangjäreg Buergermeeschtesch, d'Leit oder wëllt Dir d'Leit net iwwerzeegen, déi hei scho wunnen, datt se akzeptéieren, datt muss hei méi Wunnengen entstoen? Well dat ass ee vun deene grouse Problemer, dee mer hunn. Mir hunn elo am Gemengerot, dee leschte Gemengerot, hu mer ee Projet dann awer elo definitiv gestëmmt. Dat ass um Kennedy, um Kennedy Sud, dat heescht direkt, wann Der erakommt op der rechter Säit. Deen ass elo fënnef Jor ënnerwee. Fënnef Jor! Dat sinn iwwer 300 Wunnengen, déi gehéieren dem Fonds d'urbanisation du Kirchbierg, dat heescht der ëffentlecher Hand. Iwwer fënnef Joer konnt elo do net gebaut ginn, well mir sinn an engem Rechtsstaat, d'Awunner vu ronderëm dat net wollen. Dat hu mer bal iwwerall. Mee Dir hat dat jo scho reduzéiert virun de leschte Gemengewahlen. Zesumme mam François Bausch hat Der acceptéiert, de Coefficient d'occupation du sol erofzesetzen bei deem Projet Kennedy Sud. Neen, dat hei ass de Kennedy, de Kennedy Sud ass an zwee Deel eragebaut okay. den A an de B. Dat hei ass den A. Do war och nach eng Klamm manner gebaut ginn. Okay. Neen, neen, neen, do gëtt net manner. Do ginn déi 300 elo gebaut, ja. wëssend, datt wann ech eng Baugenehmegung gefrot kréien, ech déi natierlech mhm. ginn, mee och do d'Awunner nees kënnen géint déi Baugenehmegung äh, intervenéieren. D'Leit, mir wëssen, mir wëssen als Gemeinschaft, datt mer méi Wunnenge brauchen, mee egal, wou mer se wëlle bauen, sinn déi Leit, déi schonn do sinn, net frou doriwwer. Madame Polfer, am leschte PAG, den allgemenge Bebauungsplang vun 2017, en dréit Ären Numm, de Plan Polfer, do ass de Bauperimeter an der Stad net erweidert ginn. Gëtt et dann elo Pläng oder gëtt nees driwwer nogeduecht, fir de Perimeter méi opzemaachen, da kéim ee vläicht laanscht deen. Nee? Nee, nee, nee, guer net, well dat huet, dat huet, mécht guer kee Sënn, well an deem Perimeter, deen ass scho vum Plan Wago festgehale ginn an do sinn de Moment nach iwwer 25 Prozent vun den Terrainen, déi net bebaut sinn. Also d'Plaz ass do. Terrainen, Terrainen, déi souguer, déi, déi ausgewise sënn als Bebauungsland, déi sinn do. Huelt déi enorm Projeten um Kierchbierg, de Langfour, huelt de Kuebebierg, dat sinn Dausende vu Wunnengen, dat ass, do brauch näischt erweidert ze ginn, déi sinn do, mee nach eng Kéier, mir sinn e Engem Rechtsstaat, wou d'Leit kënnen dergéint reklaméieren. Äre Virgänger, de Xavier Bëttel, wéi e Buergermeeschter war, deen huet jo och probéiert bei der Stäreplaz wierklech Drock ze maachen, e giff d'Kaart vum Intérêt public zéien an wann et misst si souguer e grousse Busarrêt do maachen, fir datt deen Terrain endlech kéint befreit ginn, fir bebaut ze ginn. Maacht Dir dat Och esou Drock fir datt endlech do zum Beispill op der Rue des Aubépines gebaut gëtt. Do ass do Sträit tëscht Promoteuren do. Et héiert een Iech net soen, Gitt Iech, baut elo eppes do. Mee natierlech, mee den. Sot Dir hinnen dat? Mee natierlech, mee wa mir kënnen nëmme, et ka jo nëmme gebaut ginn, dat eent, dat éischt ass de PAP unhuelen. Dat heescht, de Gemengerot muss festleeën, wat kann do gebaut ginn. An dann ass et awer un de Proprietäre vun deenen Terrainen ze decidéieren, wéini se wëlle bauen, wéini se d'Méiglechkeeten hunn. Ech mengen, op der, op der Place de l'Etoile, do hunn ech ganz vill, do hunn ech ganz vill intervenéiert, mee mir hunn do e PAP presentéiert an do krute mer eng, eng honnert Reklamatiounen. An da muss mer déi all eenzel héieren. fir doraus dann eppes Neits ze maachen. Bei der Sécherheetsfro, déi mer virdru beschwat hunn, do wëllt Der, dass d'Police an d'Justiz méi haart duerchgräifen, mee bei der kruzialer Fro, fir ebe Wunnraum ze schafen, do schéngt Der awer net esou vehement ze soen, do musse mer elo och mat der, dach, elo mat der.
Mä nach ëmmer, mä nach ëmmer, mir, jiddweree, mir sinn an engem Rechtsstaat, dat heescht, jiddwereen huet seng Kompetenzen. Mir, de Gemengerot eleng hëlt de PAP un, dat heescht e Bebauungsplang, mee do. Dogéngt kënnen déi Leit, déi ronderëm sinn an déi Intérêt hunn, kloen. An dat geet da bei d'Geriicht. An da gëtt et eng éischt Instanz. An an der éischter Instanz kritt meeschtens ee Recht an deen aneren net. An dann ass et meeschtens esou, datt deen, deen net Recht kritt, dee geet en Appell. An da si mer dräi, véier Jor ënnerwee. Dofir, Dir hutt mech virdru gefrot, Kënnt Dir soen, wéini datt d'Baggere lafen? Neen, dat kann ech Iech net soen, well dat hänkt vun all deenen do Decisiounen, déi net an. Onser Hand sinn, hänkt vun deenen of. A leider bleift dat Gefill, datt een am, am, mee jo, mee et huet een d'Gefill am Krees ze dréinen, jo. Bah jo, mä kuckt, kuckt wéi laang et gedauert huet, nach eng Kéier, de Vago-Plang, deen hat eng Stad, all, an dofir ass de Perimeter, brauch en och net méi grouss gemaach ze ginn, oder gëtt mol heiansdo ganz, ganz, ganz minimal, well dat eben an engem Bebauungsplang esou méiglech ass, mee. Deen hat virgesinn, eng Stad fir 165.000 Awunner. An do si mer nach net. 165.000! An. D'Land ass 76 Prozent gewuess an termes de population tëscht 83 an 2022, d'Stad just 66 Prozent. An der Stad, d'Stad wiisst manner wéi d'Land an dat erkläert duerno och de Verkéiersproblem, dee mer hunn, deier Logementspräisser.
Mee d'Stad ass enorm gewuess an deene leschten zéng Joer, an deene leschten zéng Joer. Jo, mee d'Stad, muss ech dann déi Zuelen nach eng Kéier soen, d'Stad Lëtzebuerg representéiert zwee Prozent, deen da, datt jiddweree sech ka virstellen, wat hei den Défi ass, d'Stad Lëtzebuerg representéiert zwee Prozent vum Territoire national. Vun deenen zwee Prozent ass d'Hallschent gréng. Bëscher, Parken, Wisen, bleift ee Prozent. Op deem ee Prozent wunnen elo schonn 20 Prozent vun der Bevëlkerung a sinn, an dat ass den, an dat ass richteg de Problem, iwwer 40 Prozent vun den Aarbechtsplazen. Dat ass d'Mobilitéit an dat ass d'Bebauung, jo. Mir hunn d'Stonn scho gefëllt. Mir hätte kënne sécher weiderfueren. E puer Sujete wäerte nach sécher am Gemengewalkampf opkommen an ech hoffen, dass mer mat deenen Diskussiounen hei, och schonn de Gemengewalkampf elo weider geleet hunn. Merci, Madamm Polfer.
Merci villmools. Äddi.